Тамырларыбыз авылдан дип әйтергә яратабыз. Әйе, без туган-үскән җирләребез, авылларыбыздан көч, куәт, хәл алабыз. Һәр матур хатирәбез бала чактан башлана һәм ул авылга бәйле. Кабат юлга кузгалдык. Максатыбыз, Пенза өлкәсендәге кайбер татар авылларын барлау. Алар белән бергә халкыбызның күренекле шәхесләрен искә алу зарур. Безнең яратып әйтә торган сүзләр бар. Башта авыл баласын, Аннан шәхес авылын таныта. Татар халкын авылларыбыз саклап калган. Пенза өлкәсендә аларның саны 52. Хәзер без Татар Кынадысы авылында. Бу авыл татар әдәбиятенә Гадел Кутыйны биргән. Килеп керүгә халыкның ничек яшәгәне күренеп тора инде. Булдыклылар, Бу урында без сүзне шушы авыл кешеләренә бирергә булдык. Алардан да яхшырак итеп беркем җиткерә алмас. Авыл мәңгелек инде, авылның башлануы 1703 нче елгы булган, беренче татарлар килеп утырган Тюмень ягыннарыннан. Шулнан соң инде шул авыл зураеп-зураеп китә, хәзер бу авыл татар кынадавылы 1600 артык Өй бар. Авыл мәңгелек, җан рәхәте бирде бу сүзләр. Исеме аталуга кайдан алынган икән дигән сорау туа. Татар Кнады, шунда кечкенә генә агымсу булган. Шул агымсу ул төптәрәк бит шул авыл диеннән. Агымсу аның исеме Кнадийка булган. Шул татарлар килеп урнашкач, татар Кнадийкасы булып шул авыл кала. Авылның бүгенге яшәеше, данлыклы ул-кызлары турында мәктәптә таныштык. Анда Гадел Кутуйга һәм Россия герое Яфаров Җәвәскә багышланган музейлар эшләп килә.
Гаделша Кутуев 1903 елның 28 ноябрендә Сарытау губернасының Кузнецк өязе Татар Кынадасы авылында Мул тормышлы крестьян гаиләсендә туа. Әтисе, Нурмөхәммәт абый, игенчелек эше белән шөгыльләнә. Әнисе... Аның китаплары, аның әсәрләре, аның популяр повесте тапшырылмаган хатлар э, бик күп телләргә тәрҗемә ителгән, аңа популярлык э, китергән. Мин э, Кинәнәм шундый мәктәптә укуымны.
Безнең мәктәп 1992 елны ачылды. Мәктәбебез авыл үзәге дип әйтәбез. Бөтен авыл халкы, авыл яшьләребез Мәктәптә кайнап тора.
Без Җафәс Җафәровичның мәктәбебез аның исемен йөртә. Без бик горурланабыз. Без бу истәлекле кешеләр турында горурланып сөйлибез, чөнки алар безнен авылда яшәгәннәр, алар безнен өчен кан түккәннәр. Без бик алар өчен горурланабыз да. И онытмаска тырышабыз без аларны.
Патриотик тәрбия безнең мәктәптә бик көчле һәм нигә гореф-гадәтләр ягыннан тәрбиялибез. Гореф-гадәтләр ягыннан безнең инде 20 елдан артык

Мәктәптә яхшы белем, тәрбия бирер өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Ана теленә килгәндә, башлангыч сыйныфларда атнага дүрт дәрес, югары сыйныфларда ике-өч дәрес укытыла. Мин горурланам, чөнки мин татар кызы. Мин бик яратам укырга мәктәптә. Иң яраткан дәресем татар теле. Ни өчен яратасың аны? Мин горурланамын. Мин. Татар кызы, әйттем инде, мин үземнеке телемне беркайчан да онытмаммын. Эланнарыма да шушы өйрәтермен үзләренә.
Тугызынчы сыйныфтагы укучыларыбыз хәзерге вакыттәлдә имтихан алабыз. Диктант язалар, я исә изложение язалар. Инде ни килә, Казаннан безгә килә биремнәр, шуларны без үтибез.
Мондый дәрестән тыш чараларны без бик күп үткәрәбез. Үткәрәбез гореф-гадәтләребез буенча да, үткәрәбез безнең язучыларыбыз буенча да. Чөнки безнең авылыбызда

Безнең бүгенге көн дә, минем дә, бөтен коллективның да теләге, ни бар көчебезне куябыз, шәфкатьле, мәрхәмәтле, иртәгесе көнгә әзер булган укучылар булсын, куркынмыйча укып бетергәч үзләренә эш табарга, курыкмыйча эшкә тотынып, файдалы булып, үз халкына, үз туган ягына файдалы кеше булганнарын без тәрбиялибез. Мәктәптән чыгып киткәнче аның ашханәсенә уздык. Тәмле ризык исе борынны кытыклый. Шушы җирлектә яратып әзерләнә торган ризык турында да сорашып чыгыйк әле. Авылыбызда, кына да авылыбызда бик яратып пешерәләр йөзәңгиләр. Хәзер вот шул йөзәңгиләрне без пешерәбез, үзегезгә күрсәтәбез. Куйдык калктырырга камырны берәр сәгатькә. Калктырганнан соң аларны

Семьяларыбызга тынычлык, балаларыбызга бәрәкәт, һәммәбезгә, көллебезгә саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһ теле. Ашыбыз да булыр, бәрәкәт тә булыр, иманыбыз да булыр, әлхәмдүлләһи. Ашларыгыз тәмле булсын!
Пенза өлкәсендәбез. Татар авылларын барлап йөрүебез. Күңелдә рәхәт, горурлык хисе катыш мәл. Пенза өлкәсендә урнашкан татар авылларының һәрберсенең үзенчәлеге бар. Менә Ялгаш авылында, мәсәлән, бик күп тарихи биналар бар. Мәсәлән, безнең алдагы әлеге мәчеткә 200 елдан артык, ул рекордлар китабына кертелгән тарихи архитектура һәйкәле. Мәчет бу җирләрдә булган бик күп үзгәрешләр шаһиты. Бер мең тугыз йөз егерме беренче елны янгын чыккан. Шул янгында безнең шул мәчетебез генә уцелел. Весь авыл янган. Кем терлекләрен кырга алып киткәннәр, өйләреннән даже затларын, чтобы алып китә, китәлмәстән уже весь ут чорнап алган авылны. Шунда коеларга ташлаганнар не бар затларын, чтобы коедан алырбыз актыкта дип. Шундый тарихларыбыз зур да, һәммәсен сөйләп бетерәлме без инде сезгә? Кыска вакытка күрә. Безнең бабаларыбыз төзегән, мөмкин, монда урман булгандыр әлдә, урманны кискәннәр дә, шул дуг бураганнар да. Чөнки агачларын баксагыз анда, әмән кантават иткәннәр. Кадр бер ширнәсе дә шул ук, күңеле дә шул ук. Коммунистлар вакытында да ул мәчетчил калды, аны ул мәчет действовать итте, чөнки, Үзгә мәчетләрнең манараларын кисеп йемәргән булсалар да, бу мәчет чүп калды. Менә тагын бер архитектура һәйкәле. Беләсезме, аңа инде 150 елдан артык. Э, кайчандыр монда ахун яшәгән һәм ул э, шушы тирә халыкны дәвалаучы булып исәпләнгән. Татар халкы көчле рухлы, мәдәниятле, зыялы. Кыйбласын табып, дөрес юл сайлап, халкын алга алып баручы затлы ул-кызларыбызның күркәм гамәлләре бихисап. Хәзер, иншаллаһ, күрше авылындагы бер предприниматель Мәнсур Мәзитов Ахметович үзе нен көче белән авылдан бер тиен алмыйчы, җәмәгатьтән, халыктан бер тиен алмыйчы шул мәчетне безгә төзеп бирде. Укулар бара, иншаллаһ, ирләр группасы укый.

Молодежь, яшьләребез авылдан китми. Яшьләребез мәчеткә йөри. Авылларыбызда һәммәсе өйләр төзи, шундый яхшы-яхшы өйләр төзиләр. Балалар үстерәләр, балалар туалар.
Пенза өлкәсенең Кузнецкий районы Ялгаш авылыннан ерак түгел, тагын бер татар авылы. Дегтярнә урнашкан. Менә әлеге белем-тәрбия йорты мондагы халыкның горурлыгы. И туган тел, и матур тел, Әткәм, әнкәм ни тели? Дөньяда күп нәрсә белдем Син туган тел аркылы. Бу яңа шул образовательный комплекс безгә бүләк булып. Диелде. Аны Абузяров Ринат Фархатович үзеннен үзенен теләге белән безгә бүләк ясады. Үз акчасына безгә бүләк ясады. Аның өчен без бик зур рәхмәтләр укыйбыз анарга. Саулык телибез, эшләрендә уңышлар телибез. Безнең уку йортыннан чыккан балалар Тәртипле, тәрбияле, мәрхәмәтле булып үссеннәр. Амин!
Һәркем баласының бәхетле булуын тели. Бу мизгелдә татар гаиләсенә кереп, тәрбия, авыл хакында сөйләшеп, аралашып аласы килде. Һәм без булдыра алганча туган авылларының үсешенә үз өлешләрен кертүче Әбүзәровларда тукталдык. Яшьлекләрен чит җирләрдә үткәргән гаилә балалары үсә төшкәч, нигезләренә әйләнеп кайталар. Тамырлар шунда бит инде. Шулар, наверное, шул тамырлар безне Гомер буе нибары безне чакырып тора, тартып тора, шунда инде без. 96-да кайттык без, 96-да. Ну, эштә, эштә юк инде, ни дә юк, шундый, ни дә белән дә шөгыльләнергә, уйларга, уйлап утырдык тиз генә инде. Ничек тә булса, үзебезгә эш ачарга. Һәм ачалар да. Башта тегермән салалар, аннары ипләп кенә төзү материалларына күчәләр. Шулай итеп, гаилә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлый. Пар гаиләдә тәрбияләнгән өч егетнең берсе шәһәрдә кала, ә менә икесе ата-бабалары җиренә кайтып төпләнә.
Ну, сравнивать есть чем, так что миңа деревня больше нравится, чем город уже. Как говорится, Да, кайгыда шатлыкта бергә инде. И һәммәң какой-то плюс ясагач, ул була зур плюс. Что семьяда, что авылыңда да шулай. Үзләре күзебезгә синде шулай эшкә ябышып киттеләр инде. Үзләре көлеп торалар, әти-әни нишли шулай, без Нижневартовскида вакытта да яныбызда булышып йөрделәр инде. Ят җирдә торып, килүең авылныкын еще больше ценить итәсең. Тагын да вот. Шунрак күрә, конечно, ул Конечно, и э, киткән э, киткән килә ничек әйтәләр. Без э, шулай инде в будущем да Алла кушса җыенабыз килергә, биргә җиребезгә. Монда весь тамырларыбыз. Әлдә яхшы, что вот э, э, безнең памятьта да и смогли старшее поколение, безнеке вот, э, э пронести э, динне, телне, вот ол тоже э, немаловажно. Конечно, мин уйлыймын, то, что безнең авыллар, э, татар авыллары, вообще вот безнең конкретно авылны алганда, будущее э, күренә торган Алла кушса, дөньяларыбыз тыныч булсын. И перспектива да бар, җирләребез яхшы, урманнарыбыз,

Без Асия белән не зря прожили жизнь, гомеребез бушка үтмәде. Шундый балалар үстереп, шундый дөнья итеп, шундый эшләр эшләп, рәхмәт балаларыма да, үзебезгә дә рәхмәт, шундый эшләр эшләп киләбез. Авылыбыз өчен, районыбыз өчен Илебез өчен!
Кышның бер тыныч кына матур көне. Без э, Пенза өлкәсендә урнашкан Кашкару авылында. Монда меңнән артык халык яши. Аларның ике мәчетләре, мәктәпләре бар. Һәрхәлдә халык монда тулы канлы булып яши. Без һәрвакыт татар авылларына килеп керүгә, Йортларның ничек салынуларына, төзелешләренә игътибар итәргә яратабыз. Алар төбәктә генә түгел, авыллары белән дә аерылып торалар, халкы кебек. Ә инде шул минутта авылда гомер итүче апаларны очратсак, алар тапшыруыбызның бер бизәге була да куя. Авылыбыз Кутивка, Качкару авылы татарча. Авылыгызны яратасызмы? Авыл ничек, авыл. Туган өлкән авылны яратмый булмый инде. Туган тупрак. һәрбер җирдә дә тарта. Әйе, менә шул тарту көченең ныклыгына яши-яши инанасың икән. Бакир Усман улы Акъегетов беркайчан да туган җирен ташламаган. Авылның борынгыдан килгән гадәте, татар атларын үрчетүне хәзер дә дәвам итеп яши ул.
Хәзерге вакытта эҗи затыбыз, җыенабыз биҗиз башка җиткезергә үзләрен һәм әкрен генә татар порода сатларын таралтырга. Менә безнең алдыбызда чын татар атлары токымы. Ә, алар бик биек түгел, башлары да бәләкәй ә, һәм инде менә аяклары тәбәнәк һәм калын. Ә, үзләре бик чыдамнар. Татар породасы ул Авыл җир эшләрен дә эшләргә тиеш улат. Кирәккәндә шул җирләрне сакларга да тиеш улат белән һәм түземлелек неприхотливый атлар булырга тиешләр. Инде иң матур җирендә басып торабыз авылның. Авыл матур күренә, атлар. Менә үзегезнең авылыгызның шәхесләре хакында да сөйләп китегез әле. Нәрсәсе белән танылган авыл бу? Кемнәре белән танылган авыл? Безнең авыл Беренчедән танылган тәртипле халык белән. Зам генерального прокурора Узбеков Илдан, зам генеральный прокурор Рәсәйнеке иде. Ә, тагын бер ике генерал бар. Шулай ук 12 полковник безнең авылдан чыккан һәм э, укытучылар, врачлар э, бар. Безнең авылдан э, сез күргән булсагыз, Э, киноны турецкий гамбит анда шакир паша турында күп кенә ни сөйләнелә шакир паша ул безнең авылныкы бик нык яратасыз авылыгызны авылымны бик яратам бик кинәнәм авыл авылыбызны авылыны барлыгына авылда туып үскән кеше җир янында җир өстендә үскән кеше миңа карата ул бик бәхетле кеше бу урында авыл тарихына да кагылып алу кирәктер Авыл
борынгы татар авылы. Ул Чембарский уезд да алты авыл нын бер авылы булып санала. Полководец Арыслан полка Акжгитов ка бирелгән бу җирләр. Алты авыл нын ан фамилиясе Акжгитов. Алар ун алтынчы гасыр ларда бире килгәннәр.
Чокыр Аллага хут керердей ерактан ук күренә мәчете без, ялтырап тора мараналары. Әмма мәчет булса, авыл үлмәгән, авыл тере, тора дөньяда. И онытылмый да, ваннарыбыз да тиз, әлхәмдүлилләһ шөкер, шул изге баса бара. Балалар да йөри, хатын-кызлар да йөри. Барчасы. Мәчетебез бик яхшы. Абубәкәр Усман угылына Аллаһ Тәгалә саулыгын бирсен. Бик зур авылга мәчет төзеде. Авыл өчен рәхмәт үзенә, ни теләгән морадларына ирешсен.
Бакир Усман улы Акъегетов үзенең балаларына да үрнәк әти. Татар гаиләсендә бу бик мөхим. Аларда ана теле, гореф-гадәт, гаилә кыйммәтләре саклана. Уллары Рауил белән Наил рәхмәтле. Инде бик зур семьяма әти утырып тора, әниемә Инде без качан әйти мени, мени авылга итте дә, калдырды. Язын инде анда Малычакта без үстек. Әби-бабалар белән, ну инде шулай гына була да. Качан авылга кайтып балалар сөйләшәләр. Авыл җыя, вот шунарга була да. Бик ошый шул инде.
Изге теләкләр, хәер-дога белән без кабат юлга кузгалдык. Алда очрашулар бик күп, ничек җитешергә? Бу мөмкин дә түгел, чөнки Пенза өлкәсендә яшәүче милләттәшләребезнең теркәп калдырырдай гамәлләре бик күп. Бу яклар чын, үзләренең гади, шул ук вакытта зыялы булулары белән аерылып торалар. Алганда Пензенский областьны практически татар авыллары гына әлдә тазарып, яхшы үзенең элкеге традицияләре белән, элкеге барлыклары белән торалар. Вот. Җирләр бөтен җирдә сукалана. Чәчелә. Без анарга горурланабыз. Күп кешегә булышабыз. Авылыбызга булышабыз. Авылда мәчет куйдык. Мәчеткә бабайлар йөриләр. Качан вакытым булганда, пятничный намазга да барып чыгабыз. Бабайлар белән сөйлибез. Вот. Елда сабантуйлар уздырабыз. Сүз Пенза өлкәсенең тарихы белән 1700 елларга караган Кикин авылы хакында бара. Татар халкы үзләренең авыллары турында һәрвакыт горурланалар. Бердәм булырга, бергә булырга тырышалар. Һәрвакытта да дуслык татарларда, бер-берсенә ярдәм итешү. Ул инде татарларның канында. Әйе, бу куанычлы күренеш. Пенза өлкәсендә узган сәяхәтебездә без тырыш, үҗәт, акыллы, бай татарлар белә очраштык. Бай рухлы татарлар белән. Хезмәт аркылы тәрбияләүче гаиләләр безнең тапшыру үзәгендә булды. Ә Каменка районы дигәндә, билгеле Абдрашитовларга кагылмый булмас. Яни, Аллаһ Тәгалә бирген биргәнгә кирәк риза булырга. Яни уяндың, бисмилла дип, әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ әйтеп, инде яни көнебезне башларга. И Таң да яхшылыкка теге тырышып барырга теге, нидер яңы илемнәр табырга, халал маллар табырга, яни балаларны шулай бергә үстерергә.
Сбавить зур, анда кирәк еш дорогая, каждый да әлдә бик күп җир кыярга кирәк, анда багарга кая, кая үлән үсте,

бәхетем. Алар үз йортлары белән торалар, мал-туар, җир эше җитәрлек. Ә инде кышларын, күп вакытларын спортка багышлыйлар. Әйтим, безгә дин буенча да ул сунна буладыр, ягъни спорт. Поэтому по возможности үзләрен приобщаю шулар образ жизни. И Әлфия белән дә без икәү әйтим, һәр көн инде тырышабыз уже да йөрергә, любой погода. Көндез булса вот урманга барасың, вакыт булса, кичен барабыз паркка, анда освещение бар, паркта йөрибез. Иң первый балаларны кияүгә булдырырга телим.

Совсемга тулды. Ә шунда булса дүрт лан, биш лан булса, машалла, тимеркиге заманнар кебек. Яни безне нәрсен татар халкыбыз арта бары.
Максатыбыз да шул, мәрхәмәтле, тауфиклы балалар үстерү, ата-бабаларыбыздан калган мирасыбызны саклау. Бүген әле бу хакта уйланмаганнар вакыт узгач йөзләрен шул юнәлешкә борыр. Чөнки халкыбызның тамыры ныклы, бәхетле булып яшәргә